no hĩndĩ ndarĩkia kũneana gatuthi piki tondũ no hĩndĩ ndarĩkia gũkĩruta nyama magego-inĩ na nĩ wakĩigua ndakĩrĩkia ũguo rĩu tũgĩcoke ngari-inĩ tũnengerwo maĩ o mũndũ maĩ cuba cuba nĩgetha maũndũ mothe makorwo mokĩte wega na njĩra ĩgwete na twĩkũ twĩ matu tũtirĩ tũraima matu kanyama kau kaima kega mũno na nĩ twakĩigua ge kega ona gũtuĩka nĩ gũkĩragwo atĩ nyama ndĩhoyagwo na nyama ndĩtanagĩrwo ũguo mũcoka tegwĩtanĩra nyama na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ twamba twamenya ĩgũkuĩte kĩ nĩ twamenya ĩgũkuĩte thũgũrĩ na nĩ twakiuga tondũ ĩkiuma ya thũgũrĩ rĩ ona ithuĩ no nginya tũkĩmĩrũme tũgĩtume rĩngu Ah, twakĩrĩkia ũguo nĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũgere kibandini masinga bypass nĩ mita igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano na tũingĩre harĩa mũgũnda ũrĩ ũyũ ũretwo ah, home trust garden thĩinĩ wa matu ũririkane matu twamĩtiga ndagĩka ikũmi tu ah, nĩgetha twagĩcoka na ũkĩririkane kuma rũirũ nginya gũkũ matu tũgũgĩũkĩte na ndagĩka mĩrongo ĩna tu tũkĩerekeire mũgũnda wa project ĩno ĩragĩtwo ah, home trust garden nĩ project ya home trust ah, ah, nĩ project ya home trust group limited andå arä a marakwenderia må gå nda wa 50 by 100 ah, marakwenderia ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtatũ kũrĩ andũ a mĩrongo ĩtatũ a mbere kũgũra na aya angĩ mũgũkĩrĩha kahora kahora matĩna ma mĩeri ĩtandatũ nĩ mũgũtirithio wega na njĩra ĩgwete na ũririkane rĩrĩa tũingĩrire ngari tondũ rĩrĩa andũ makingagĩra ngari wednesday na mũthenya wa saturday nĩguo mũthenya wa rũciũ nĩ maheagwo maski na makaheo sanitizer na akaheo maĩ na soda ngari-inĩ nĩgetha ũthiĩ ũkĩribreshaga nĩgetha ũthiĩ ũkĩiguaga wega ona tũmatunda tũrĩ o kuo eh, maũndũ mothe magagĩthiĩ magĩrĩte na magathiĩ manyorokete wega na njĩra ĩgwete ndĩrakũhe ũhoro wa home trust group limited na makoragwo kũrĩa mwena wa rũirũ opposite cooperative bank nyũmba ĩtagwo doctors plaza first floor room number 13 namba yao ya thimũ nĩ 0713 166 945 0713 166 945 kana 0728

araiga nĩaratwĩrorera na agakĩmenya maũndũ mothe nĩ mega na tũgakiuga nĩ thayũ na hau nĩ hega he andũ ũkwendaga kuongerera ha mũgiro he kũgwetetwo na ndiũ kana nĩ ũkuongereranĩria hamwe na ũtwĩre kana nĩ mũgiro mũndũ kũrĩa nyoni na rĩrĩa tũkuga nyoni nĩ tũratigithũkania ngũkũ na nyoni tũgũkinya hau Mhm. tũmenye mũgiro ũrĩa ngwendaga kuongerera nĩ mũgiro ũrĩte mĩciĩ mĩingĩ Mm, 99% mhm. Gũtirĩ mũciĩ ũtarĩ mĩciĩ mĩingĩ ĩna mĩruru mũno Mm. na nĩ mũgiro mũirĩtu gũciarĩra mũciĩ atahikĩte Gũciarĩra riko. gũciarĩra riko Mhm. no rĩtuĩkaga nĩ ihũria riko Mhm. tondũ agĩtinda hau riko-inĩ rĩu agĩkũĩrwo ihu rĩu no rĩkorwo nĩ rĩa riko rĩngĩ agakĩrĩgũĩrwo nĩ nĩ thande Mm. akagĩa ihu Mhm. rĩu rĩrĩa aciarĩra riko rĩ Mhm. nĩ mũciĩ wa ithe athahagia Mhm. na mũndũ ũrĩa ũkoragwo arĩ wa mbere gũkũĩrwo

bado nako no gagaciarĩra riko tondå nä manyågånyågå å kaumanä te thutha ũkaumanä te thutha ũguo Na- na- na- na mĩrugo ĩtangĩhandwo gũtũraga ũguo rĩu nyigĩrĩre mũgiro ũcio ũngĩ uma wa nyoni kå rä a nyoni mũgiro kũrĩa nyoni Eh, gĩkũyũ-inĩ nĩ twĩragwo atĩ eh, kwĩ hĩndĩ mũndũ arokagĩrwo nĩ nyoni njå ru njũru na njega ĩrĩa ĩrokĩire ng'ethe Mhm. ũrĩ ũguo gũkĩrwo atĩ kanyoni wa gethe ũguo nĩo kanyoni wa ng'ethe Mhm, ng'ethe nĩ nyoni ya- arokeirwo nĩ nyoni njũru agĩtinda na mũthenya mũguru agĩtinda na ndirũ mhm, rĩu ũngĩrĩa nyoni no ũrĩe nyoni yaku ya wega mhm, kana ũrĩa ya ũru mhm. hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ warĩa ngũkũ kana warĩa nyoni

haguku Mm. haguku atia ngũkũ tũrĩ guku ri na mbatakie ngei na reke matamucinga tũrĩe no ũmenyage no ũrĩe Mataki. nyoni. no ũmenye no ũrĩe no ũrĩe nyoni ya mũnyaka waku haya alafu rĩ nĩ Mhm. mũgiro nĩ mũgiro aya kũrĩ mwana rĩu kũrĩithia ngũkũ rĩ Mm. ngũkũ warĩithia ininaga mahiũ na ũrore mĩciĩ mĩingĩ

Tigana. Imwe. Basi nona. Sirara ikomi irundikirite o kahora. Ninitwe. Na no thukira andu. Ndani no ni nguku. Ngũkũ kĩrĩa ndĩrarehire, ndakĩrehire ngũkũ ninĩte Irarehire nĩguo inine mahiũ. Nĩguo wage cia magongona. na kĩa mbito nyure rorera ngĩũka kũ okay ndi- Na mũndũ ũrĩa ũtarendĩkia rĩ, Ehe. mwĩroreire. Mm. Nĩ athiĩ ũngĩenda irithire wega rĩ, Mhm. ta thiĩ wakĩre ngũkũ igũrũ.

Gwatia nĩ ũndũ ũmwe na gwatũra. Mm. Eh, na mbogo nĩ njarie mũno Mhm. tondũ no nginya wambe ũrie acio maratenia kana acio matagĩrĩirwo nĩ gũtenia Mm. Eh, hĩndĩ ihĩĩ cia gĩkũyũ ciahĩra rĩ Mhm. eh, nĩ ciaruithagio Nĩrĩ ciatua mata igatua makamburu. Eh, nĩ- Ciraruma ũkĩra kĩgombo thingira. Eh, thingira Mhm. na rĩu eh, na ndauga kũhĩra rĩ Mhm. nĩ wĩ ta thikũ ici rĩu tũruithagia ciana Mm. we mwana na mĩaka ikũmi na ĩrĩ Mhm. kũhĩra nĩ ũndũ ũmwe na na gũthuka Mhm. na kũruta mwĩthuka nĩkuo kũruta mũhĩro Mm. mũhĩro nĩ mwĩthuka kana mahũa kana Mhm. kĩro Mm. rĩu na kĩhĩ kĩa ruithagio gĩthiĩ rĩu gĩgaciare Mhm. tondũ kĩaru ithe gĩtikaga mũno gĩtahikanĩtie Mm. gĩtagũranĩirwo nĩ ithe Mhm. rĩu kĩaruithagio gĩkorwo atĩ no gĩthiĩ ita rĩu ta ũngĩkĩruithia mwana wa mĩaka ikũmi na ĩrĩ na ita rĩrĩkũ angĩthiĩ Mhm. tondũ ciatuĩka njamba cia ita cia gũthiĩ gũtahana cinũkie cia kũrangĩra Mhm. mũciĩ rũrĩrĩ O na rĩu hĩndĩ ĩ- cia- cia- ciaumĩra rĩ ciarĩkia ciakĩrĩkia gũtharana maĩ na thambĩri rĩ Mhm. ciarũmathana ona ciarũmũkia rĩ Mhm. Eh, ciaumĩra nĩ ciacoka rika rĩu rĩothe cikorwo nĩ athuri igatwarwo kĩrugo-inĩ Mm. nĩ kũndũ ciatwaragwo gĩthaka Mhm. igathiĩ igagĩkwo kũu na nĩ ciaikara na ĩgatĩra we wa kĩndũ wiki ĩmwe kana wiki igĩrĩ Mhm. cirĩ ya nyama kũu ithomithagio nĩ athuri ya gũkĩra nĩ athuri Mm. na igĩtonyagwo ndũgĩra Mm. ĩyo ndũgĩra ũgĩ Mhm. magĩtonya marĩ kũu gĩthaka-inĩ ona nĩ maumaga ona mena riri mũno tondũ magĩkorwo makĩrĩa nyama throughout Mm. rĩu mahĩndĩ marĩa marĩa ma- ma ndegwa iria ciathĩnjagwo kana mbũri nĩ nĩ maigagwo kando magatherũkio thubu Mhm. na matũũraga matherũkagia nginya rĩrĩa ma- maka- ma- ma- magakinya andũ nĩ kumĩra marenda kumĩra kĩrugo-inĩ na matũũraga matherũkagio nginya makaruta thubu ũhana tama mwerũ Eh, mahĩndĩ macio rĩ makinya nĩ gũtee rĩ makĩore athuri rĩ ndũteagwo ũtarĩ mwatie matikambe gũte rĩu makĩrwo rĩu magĩatũrange mahĩndĩ macio ma mũthenya ũcio matũrange nĩ harĩa maguta makwa harĩa thĩinĩ me me cama mũno rĩu magakĩrwo maguta macio marĩa na rĩu o o o kĩ- o mwanake nĩ oragia atĩrĩrĩ we waigua atĩa maguta macio Ngauga, nĩ mega mũno ũcio ũngĩ mena cama mũno Mhm. ndaigua me mega Mm. mwakĩrwo rĩu rĩ ndũte- ndũtegwo ũtarĩ mwatie Mhm. rĩu ona ithuĩ twĩ haha athuri rĩ Twatiai ndogo Mhm. tũmũhe kĩrĩra Mhm. tũmũtonye ndũgĩra Mhm. nĩ amu ndũteagwo ũtarĩ mwatia thayå Thayũ. hau nä wara wega må no na ndaigua wega må no na he må ndå ranjä ra thayå titi wanjirå kuma kasarani cåcå wanyu eho nä kwagä rä ire kå racio nyå mba-inä ya mama wanyu nä kå gå cokeria keheri-inä na kabugi wa kabũthũ nĩ mũgacikũ na eradan na aranjĩre mĩtambo-inĩ Ĩ, na nĩ tũkaiga nĩ thayũ thengi mũno kabugi na ũngeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo kĩnyanjui wa rũraya tũgakorwo na kĩnyanjui wa rũraya mũthenya wa jumatatũ nĩwe tũgakorwo nake nĩgetha atwĩre ũtiganu wa mũgĩkũyũ kano na mũgĩkũyũ mũkristiano tondũ gũkoretwo na ngucanio na nditika na ndĩna tũtherie hau nĩgetha maũndũ makorwo magĩthiĩ wega na njĩra ĩgwete ngĩrima ĩtimũragwo ĩhiũ nĩkĩ Ngĩrima. Ngĩrimo nĩ kĩmũturo kĩho gĩtungu. Mhm. Na ngĩrima ĩrĩagwo nĩa? Rĩu kĩmũturo gĩkĩ rĩ, Mm. gĩgĩtũndĩragwo nyama, Mhm. na hĩndĩ ĩrĩa kĩahĩa rĩ, Mm. mũndũ nĩ endaga kuongerera nyama. Mhm. Na ndũngĩeterera kĩhore atĩ nĩguo ũtumũre. Mm. Ũtumũraga o hĩndĩ ĩyo gĩ kĩhiũ, Mhm. ũgatũtĩra nyama ingĩ, ũgacoka ũgatuma Mhm. rĩu ũngĩmĩtaũra kĩ- kĩmũtũrĩre rĩ Mhm. ũndũ wendaga kũhiũkanĩrwo naguo ũrĩa ũrĩ mũhiũ Mhm. ũtanatherema nĩguo ĩĩ haya hau nĩ hega wakahĩĩ ndwathagwo nĩ mũruu nyambe ndikathikĩrie ngũgũ ya ngerima rikĩria ngerima nĩ ya atumia Mhm. Eh, ĩyo nĩ nyama ũngĩ- we mũndũ rũme ũngĩkorwo ũkĩrĩa rĩ Ĩĩ. nĩwekona nĩ ũkorwo nyondo rwaku rũkĩruta iria Mhm. Tegwa ngeri ma. Mhm. Ũrĩa geraga ma. Na kĩgua twĩna a maitũ. Ngeri ma. ma. Eh. Mhm. Na kĩo na a maitũ ona rĩrĩa monaga mbura nĩ yatutungĩria. Mm. Na ma- Eh, nĩ moyaga mũgũ makohanda. Mhm. Na noho rĩtwa mũgũnda riumĩte. Na mũndũ mũngĩ ndũrĩ mĩhere yoho. Eh. Mhm. Rĩu nĩ gũkorwo makoya mũgũ makohanda. Mhm. Magĩcoka magagĩtura ma tondũ we nĩwe wanyita ũru ma Hey, niĩ ndĩraneka ũrĩa mwĩroreria maĩra wanyita. mekuonete harĩa ũguo matu matutungĩirie rĩ Mm. rĩu ma- makenda kuonania merĩa Mhm. na njĩra yake ya Mhm. gũturama mathece mbegũ Mm. mahande tĩri-inĩ Mhm. nĩguo nao merĩa iteke gũkũ ĩta maĩ Mhm. no tũkinyĩre meta matata Mhm. nao merĩa handwo tĩri-inĩ ĩgacoka gũkiumĩra Mm. Eh?

Mũnona me- mena kĩrĩra kĩega ĩno nĩ mbeũ njĩthĩ twĩ nayo thĩinĩ wa studio no na thuri tondũ makĩerekeire hau gacoka gatoria mwangi wa kana nĩ mũgiro kwĩhumba nguo wĩ ũrĩrĩ igũrũ

nä kä ndå gä kire nguä na mwena Na rĩu rĩ Ehe. ona atarĩ mũgiro ta hũra mbica ũkinyangĩtio rĩrĩ ũgĩkĩra nguo rĩrĩ Mhm. rĩu nĩkĩo ũrerwo nĩ ũgirĩtio ũcio ti ũndũ mwega Mm. mwana nĩwe wĩkĩraga akinyĩtio rĩrĩ to ciana itikĩrĩ mĩgiro haya tå gä coke kwä kabirå å gä twä re atä wa kahä ndwathagwo nä må ruu na nä nderwo ndä må geithie ndä to ngä rå geithie ageni acio me studio tanjå rä ria ageni acio thahu å rä a å nyitaga må ndå angä ita angĩita ũrĩa ũngĩ thakame mũndũ angĩka atĩa kũhorohia ũhoro ũcio ngũrani ya thahu mũgiro kĩrumi nĩ kĩ nĩ nduatu wa kĩnyanjui Ehe. mũcokeria Mm, na reke nyambe nangĩre hau wa- hau wanjũ- wanjũria atĩ Mm. akahĩ ndwathagwo nĩ mũru mm, Eh, nĩguo akahĩ ndwathagwo nĩ mũru Eh, harĩ mũthuri ũmwe warĩ gĩtonga mũno mm, na ona arĩ na atumia kahĩri mm, Ũguo agĩtogete agĩtogete na na kana agĩtonga nginya na, na indo Mhm. na no agĩtogete na ciana Mm. no ndakĩ na ciana ng'ima Mhm. na agĩgĩcoka agĩthiĩ ũkiri-inĩ Mm. agĩtiga tũhĩ na tũirĩtu Mhm. ũguo akĩrĩ ona ciana na rĩu nĩ gwakĩgire na andũ magĩũkire gũgĩcira ũrĩa indo cia cia mũthuri ũyũ ikũgayanwo Mhm. gũka gũcira kũrĩ na nginya thamaki au eh, athuri a cira na kwarĩ ona nginya anake rĩu magĩkĩũria ikũgayanwo rĩ kahĩ karĩa gakũrũ rĩ gakiuga ĩ he indo ici ti kũgayanwo ĩ cigũikara ũguo itarĩ ngayane Mm. nginya rĩrĩa tũkagimara eh, gũkorwo gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota kũrangĩra kana kana kũhũthĩra indo icio kĩ Wega. agaĩrwo Mhm. Eh, athuri magĩkira makĩrorana makiu- makiuga "Eh, akiuga gũtirĩ mũndũ ũngĩkararia ũndũ ũcio Mhm. maiganga gũtirĩ mũndũ wakararia makiuga ehe anga to ti karu ĩ Mm. Eh, ga- ũguo kauga rĩ tũtigwĩtĩkania naguo Mhm. othe makiuga makiuga ĩ tũtingĩkara na kaĩ kau na uge hau nĩho wakiumire Mhm. Thutha wa mũci wa- wa wa kahĩ ndwathagwo nĩ mũruru nĩ thayũ na no ũkĩragwo wathigiriri ndwathagwo nĩ njogu hau nĩ hega na nĩ magĩthiĩ nĩ mũgaciko wa rugby kũrĩa uk Eh, aranjĩra ndamũgeithia mũno ndĩ mĩtambo-inĩ mũno nĩ mũgaciko wa mbarĩ ya njũnũ kuma rugby united kingdom agũtho gakiuga nĩ hega gathoni mĩrĩani ndĩrona ndũmĩrĩri yaku na ũranjĩra thayũ athuri toria mĩruru ĩhatagwo atĩa to gũkorwo nĩ kũrĩ Eh, tokorwo nĩkĩo tũtarĩ atwendi kĩu nĩ tũgacokia mũthenya wa tuesday na mũthenya wa tuesday tũgakorwo na mũndũ wĩtagwo kenyatta na mũndũ wĩtagwo mũrũgũ wa kĩmari no monday tũgakorwo na kinyanjui wa rũraya kinyanjui atũrĩte e mũtungatĩri agĩcoka thutha ũguo e mũtungatĩri kwa mĩaka mĩingĩ mũno gũkũ na nginya amerika na nginya kũrĩa ngeretha agĩcoka nĩ ũndũ wa gũkorwo e mũtungatĩri kahinda kanene evika wa kanitha akĩigua rĩtana mwena ũyũ ũngĩ wa ũndũire agĩtiganĩria mwena ũrĩa na agĩũka mwena ũyũ rĩu koguo nĩtũkagia ndeto icio nĩgetha atwĩre ũtiganu wa mũgĩkũyũ kano na mũgĩkũyũ mũkristiano ĩ nĩ mũrĩ mwĩyũria niĩ togno ndĩ mũgĩkũyũ mũkristiano kana ndĩ mũgĩkũyũ kano weta njokeria haha na sms no nyende kũmenya tũtũ wĩ mwana ndũnyitagia ngotho Eh, tũtũ ũrĩ mwana ndanyitagia ngono Mm. wa mbere tũtũ nĩ hiti Mhm. na hiti ĩno rĩrĩa ĩna ciana rĩ Mhm. hĩndĩ ĩrĩa ĩrarĩa ndĩngĩnora tondũ nĩ ĩratigĩria nginya ciana Mm. Tũ- ndume gacoka ĩkahananio rĩu na mũndũ Mhm. tũtũ ũrĩ mwana ndanyitagia ngono ngono yekĩragwo nĩ mũthĩnjĩri ngai guoko gũkũ kuomono Mhm.

atĩ tũtũ ũrĩ mwana nĩ mũthuri mũthuri ũyũ rĩu bado ũrarera atĩ ndangĩrĩa ahũne ũguo arĩa ahũ- ndangĩrĩa ahũne tondũ nĩa- nĩa- nĩararirikana ciana itirĩte Mm. no rĩtwarĩra kĩndũ koguo ndarĩ hĩndĩ ariumia icoka Mhm. icoka ũguo Ngothwa rä haga ĩkaharũrũka tondũ nĩ mũhĩnju Mhm. nĩ arahacwo nĩ ciana Mm. ĩĩ ĩyo rĩu ĩthiaga ũguo hau nĩ hega we ũretwo wambui wa mwangi kana wambui kuma mũkũrũ-inĩ ũranjĩra ũhoro wa nyakahuo eh? mũkũrũ-inĩ nyakahuo ngwĩhoka nĩguo gwĩtagwo wanjũria ũhoro wa cũcũ wanyu ah, nĩ gũgũcokeria ah, ndikũmĩthoma- ndikũmĩthoma rĩera-inĩ na he mũndũ ũraiga atĩ nĩ ũrathi wa mũgo wa kĩbirũ atĩ rĩrĩa mũkambia kũrĩa nyoni noguo mbũri ikahuka Nĩ arũme meragwo meragwo nĩo ene mahiũ, mũtumia na ciana matirĩ mbaara kũrĩa ngũkũ. Mathaa makwa nĩ mathira, uga ũhoro na ciugo ciaku cia mũico na ũtũhe ndari ciaku. Thayo. Eh, ngomba kũgeithania. Ĩĩ, na ndagĩka ĩmwe tu. Ĩĩ nyambe ngeithie Wambũi Mũmbũi, na tondũ wa gĩthĩra. Ngeithie njamba ya rũrĩrĩ ona Kĩmani Mũmbũi. na Gacanja wa Mwangi, Kabirũ wa Mboitũ, na mũndũ ũgwĩtwo Marine wa Mwangi. Eh, Ndari ciakwa nĩ kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ inya, inyanya ithatũ ithatũ, ithatũ mũgwanja inyanya, na ũngĩnyenda rũrenda-inĩ rwa ũthiũ wa ibuku, ibuku rĩa ũthiũ, Facebook Facebook ĩtagwo nĩ nda ya gatua ng'ongo nyendaga gatua ng'ongo, nĩ ũkũnjetha ndĩĩtaga Kabirũ Mwangi Mwĩthaga, WhatsApp ndĩtaga kabiru mwĩthaga nĩ thayũ hau nĩ thayũ na nĩ hega na mũthamaki wa mbogo wanjĩra nyonaga ta ũrĩ mũgĩkũyũ mũkristiano na he mũndũ ũngĩ nake wanjĩra thayũ nĩ njoki mũrutani wĩ mũgĩkũyũ mũkristiano we aigua nawe haya uga ũhoro reke ndeithie mũndũ wothe wĩ ndundu-inĩ ya facebook Mhm. ĩtagwo ndĩ mũgĩkũyũ kana Mhm. kuu nĩkuo twenjagĩra kĩrĩra Mhm. na harĩ ndundu ĩngĩ ya whatsapp ĩtagwo ndĩ mũgĩkũyũ kana Mhm. acio othe me kũu bado ndĩmageithie Mm. ndari ciakwa nĩ 0722 934 Mhm. Ĩĩ. hau nĩ hega na he mũndũ ũngĩ nake wanjĩra thayũ nĩ mũcoki mwangi mũgacikũ tata ahikĩte eh, nĩ kũgũcokeria Ah, thayũ togi no ngeithĩria mwangi wa gatanga nĩ ndaigua nĩ wa gwitũ mũkũrũ we ngeithĩria maitũ wa njikũ e mĩtambo-inĩ maitũ wa njikũ nĩ wageithio na nĩ ũramũgeithia maitũ wanyu wa njikũ ona niĩ maitũ etagwo gathiori wa ngwĩrĩ ũndũ ũkũmuona amwĩre nĩ ageithio nĩ ithe na kuma kũrĩ niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkwĩra nĩ kũrĩ andũ maiga atĩ nĩ mũgĩkũyũ mũkristiano ndaiga nĩ inyuĩ mwaiga ti niĩ ndaiga niĩ niĩ ndinoiga inyuĩ nĩ inyuĩ mwaiga ũguo na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩ ndagĩkena mũno na gũkorwo tũnyitanĩire hamwe nawe wiki ng'ima twarithanĩtie tũtirithanĩtie na tondũ mathaa makwa nĩ mathira na ndikwenda kuongerera ndagĩka ĩngĩ ona ĩmwe nĩ ũndũ wa mwerekeri wakwa

mwene nyaga agũtuge akũgerie agũkenie agitĩre maganjo maku ũkiumagara no kĩhũndũka nginya tũkonana mũthenya wa jumatatũ twĩ na kinya njui wa rũraya na athuri arĩa twarĩ nao maragia ũhoro wa ũrathi wa mũgo wa kĩbirũ gũkũ gũgakana mwaki tondũ athuri acio maigaga nĩ agĩkũyũ a kiristiano